דא, כ'פרעג איינעם צו האט אובער איטס, ער ווייסט נישט וואס דאס איז אפילו. וויאזוי איז מען אנגעקומען צו א סיטואשען אז ליטערלי אין יעדע קהילה וואס איך גיי רעדן זאגט מען אים אז אַכציק פראצענט פון די מענטשן מוז מען העלפן חתונה מאכן? וועסט צושטעלן היינט א גאנצע באפעי ביי די מצוה טאנצן און מאנטשיס. פלייש מיט מאנטשיס מיט זאכן און מיט עס ענד פי פֿינף הונדערט איז א גרופ אוו פֿינף הונדערט סטראנגעסט קאמפעניס און די ווארלד. שטעל דיך אוועק, שאקל דעם גארטל צוויי מינוט, און געגאנגען! ברוכים הבאים צו נאך א עפיזאד פון פשוט פשט. צוזאמען מיט א חשוב'ער גאסט אין די סטודיאו, געקומען די גאנצע וועג פון אמעריקע, ר' מענדל פפערקארן, כ'ווייס נישט ארי צו ענק זעמער רילעיטעד אדער. כ'ווייס נישט, ס'נאך עפעס א פפערקארן וואס דרייט איבער, כ'ווייס נישט. אבער ס'איז נישט דא קיין קיין פעמילי קאנעקשאן. יא אוודאי. שוין איז דא. ס'איז דא א פעמילי קאנעקשאן? שוין, זיין טאטע איז מיין פירסט קאזין. אה אקעי. סאו ס'איז. סאו כ'מיין ארי די דארפסט מאכן אינטראדאקציע ווי אזוי. און צו מער אריינגיין אין די פעמילי מ'וועט אריינגיין באלד. סאו יוזשעלי ווען מ'הייבט אן יעדע עפיזאד מיט די גאסט וואס קומט איז פרעגט מען קודם כל ווער זענט איר? וואס טוט איר? פון ווי קומט מען? אביסל א אינטראדאקשן פאר די פאר די ציבור. איך מיין ס'איז נאך אסאך מער נוגע יעצט ווייל מ'הערט לעצטנס אזויפיל דיין נאמען און איך האב געזאפט וואטשן אביסל א קליפ דא א קליפ דארט און קיינער ווייסט נישט ווער דו ביסט. ביסט אזא מענטש וואס איז ארויסגעשפראצט די לעצטע צוויי יאר ער דא ער זע ווער איז מענדל פעפערקארן? ווען? האט די לעצטע זעקס חדשים נאך אסאך מער סורפרייזעס, די עולם דארף יעצט וויסן, סאו אונז זעמיר קוויק, ווער ביסטו? ווי שטאמסטו? ווי ביסטו געבוירן געווארן? ווי ביסטו אויפגעוואקסן? וואס טוסטו פאר פרנסה? דו מיינסט ס'איז לייק די פאר מאסט קאמאן קוועשאן ווען ער קומט מיר רעדן פון געלט דעי פעפער קודם, דאך כ'מיין וואס טוט ער? לאמיר הערן, סאו געב אונז דא א פראפער אינטראדאקשן. אקעי, סאו לעטס גיוו יו א פראפער אינטראדאקשן, איך הייס מענדי פעפערקארן, גערופן לעצטנס ר' מענדל, אונז זעמיר אויפגעוואקסן אין מאנסי, ברוך השם, און איך וועל געבן די פעפערקארן אז מען זאל פארשטיין וויסן וואס דאס איז פעפערקארן ווער דאס איז פעפערקארן בכלל, אונז האמיר ארי פעפערקארן די מאוסט פעימאס מענטש אין לאנדאן וואס דרייט איבער די גאנצע וועלט פון לאטן און זאגן וואס איז פשט פון דעם פעפערקארן וואס גייט דא פאר און הו וויא אר סאו מיין זיידע זכרונו לברכה ר' צבי משה פעפערקארן איז געווען די אבי אבות פון אלע פעפערקארנס וואס דרייט זיך אויף די גאנצע וועלט היינט, וואס מען ווייסט, על כל פנים, עס איז געקומען פון פוילן פון גאליציע נאכן קריג איז ער אנגעקומען דא קיין אמעריקע און ער האט געהאט דריי זין ער האט געהאט א זין וואס האט געהייסן ר' בלאזער מיין טאטע זכרונו לברכה ארי'ס זיידע ר' מאטל און נאכדעם נאך א ברודער ר' שלמה און נאך דריי שוועסטערס האבן זיי געהאט. פרענקל און העסקל און וואזנער און מיינע זיידע זכרונות וועלכע געקומען נאכן קריג דא, דער אייבערשטער האט אים געהאלפן מען האט זיי פארשיקט קיין סיביר האט מען זיי פארשיקט די גאנצע משפחה גלייך ווען די קריג האט זיך אנגעהויבן אין פוילן האט מען זיי פארשיקט אין סיביר זיי האבן געוואוינט אין יעריסלאוו, און אזוי איז ער געראטעוועט געווארן מיט זיין גאנצע משפחה, זיי זענען נישט אריבערגעגאנגען קיין גוד טיים אין סיביר קענסטו זיכער זיין, אן בילאו זיראו וועדער, און מען האט דארטן זיך געמוטשעט מיט פרנסה און מען האט זיך געמוטשעט און דורכגעקלעבט, און מיין זיידע זכרון לברכה האט מורדיג אכטונג געגעבן אויף כשרות, ער האט קיינמאל נישט געגעבן זיינע קינדער קיין טרייפות צו עסן, געשעפט, און אפשר בזכות דעי איז נאך צום היינטיגן טאג נישטא קיין איין אייניקל פון דעם זיידן וואס איז מ'קען זאגן אויף אים אז ער איז נישט קיין שומר שבת אדער שומר תורה ומצוות, די לעצטע דורות מיר האלטשן קניי נהרא פינעף דורות אראפ, קניי נהרא אלע זענען חסידיש יונגעלייט, אלע! קיין עין הרע, און דאס קומט אוודאי אין זכות פון מסירות נפש וואס דער איד איז דורכגעגאנגען אין סיביר אין די שווערסטע צייטן האט ער נישט געגעבן קיין טרייפות פאר זיינע קינדער צו עסן, ווען איך רעד טרייפות רעד איך פון פלייש טרייפות, מען רעדט דאך נישט פון פון פאטעיטא טשיפס און קאקע קאלע פון וואס מען רעדט היינט, מען רעדט. סורווייוועל מאוד, ריעל סורווייוועל מאוד, און רוב אידן האבן דאס נישט געקענט ביישטיין ביקאוז ס'וואס אימפאסיבל, און נישט אז מ'האט נישט געטוט מ'האט געמעגט עסן און לכתחילה על פי התורה האט מען געמעגט עסן. כ'שטעל מיר פאר ס'איז נישט געווען ממש קיין כשר'ס. נא, ס'איז נישט געווען, אבער קיין טרייפע פלייש האט מען נישט געגעסן, זיי האבן אלעמאל געהאט שוחטים דא דארטן, ווייל די רעדסט פון סיביר, און אזוי איז פון דארטן זענען זיי ארויסגעקומען, זענען זיי געווען אין זשאמבול, און פון דארט זענען זיי געפארן אויף פראנקרייך, און פון דארט זענען זיי געפארן אויף אמעריקע, קומען קיין אמעריקע, מיין טאטע זיך האבן לכבוד חתונה געהאט, מיין מיין מאמע עליה השלום איז געווען א טאכטער פון רבי נפתלי גראס, און ס'איז געווען קערסטירער בערבעשטשטער רבי פון קרוינהייטס, זיין רעביצין האט געהייסן רביצין מלכה, מיין מאמע'ס מאמע איז געווען רביצין מלכה א טאכטער פון רבי אברהמ'לע, רבי אברהמ'לע איז געווען א זון פון רבי שייעלע זכרונו לברכה, סאו אונז זעמיר א אייניקל, איך בין א איר איר אייניקל, ס'הייסט מיין מאמע'ס מאמע'ס טאטע'ס טאטע איז געווען רבי שייעלע. ממש. סאו. האסט עס חשוב'ס? ברוך השם. קען זיין די גאנצע נושא וואס דו רעדסט יעצט פון געלט קומט דארטן. נישט נאר קען זיין, נאר ס'איז זיכער אז די השפעות קומט פון דארטן. ס'איז נישט מעגליך אן אנדערע וועג. ווייל ס'איז נישט מעגליך אז אין זעקס חדשים, ס'איז אינצווישן באלד א יאר, אז זאל א מענטש מיט אזוי לייק פון אזוי ווי ארי' האט געזאגט קומט נישט פון ערגעץ און אלל אוו א סאדען. איטס עקספלאוד טו נעקסט לעוועל און איטס נאן סטאפ, אז איך בין געווארן שאקט האבן מיך גערופן קום רעדן דא קיין לאנדאן, איך האב שוין באקומען די אימעיל צו פארן אויף אסטרעליע, און איטס נאט סטאפינג. איך מיין באקומען א מעסעדזש פון אנטווערפן אז דו קענסט נאך קומען, און יעצט איינער האט מיך יעצט געקלינגט פון וועג איך האב דיך אריינגעברענגט, צו קענסט נאך קומען קיין מאנטשעסטער מארגען פיס זיי ווילינג זאלסט אפשטופן דיין טיקעט און זיי צאלן דיך עקספענסעס, מ'וועט רעדן צוזאם נאכן פאדקעסט. איי וואלט דא איט ביקאוז כ'וועל דיר זאגן די אמת. איך פון דעם קיין געלט מאך איך נישט עט דיס פוינט, מעיבי איין טאג יא, באט עט דיס פוינט איך האב די גאנצע מאוומענט אנגעהויבן גארנישט פאר קיין געלט, ס'איז כאילו לשם שמים, פשוט ארויסצוגיין און מסביר זיין פאר כלל ישראל וואס גייט פאר, ענד די מאר איך גיי ארויס די מער מיין מעסעדזש איז. די שטערקער ווערט עס, און די שטערקער ס'ווערט זעה איך ווי וויכטיג ס'איז און די מער וויכטיגער ס'ווערט סטאפ איך נישט, סאו אויב ס'קומען מענטשן וואס זאגן פליז קום דא, פליז גיי, איך גיי. סאו די סבל לויט די גאסן האט דאס געמיינט? ביזקאז איטס לימיטלעס, ס'איז א שפאס פונעם אייבערשטן, עס איז דעפענעטלי, ס'מוז זיין הימעלישע כוחות דאס, ס'איז דעפענעטלי נישט איך, דאס איז נישט מיך, איך בין גארנישט, איך בין געווען א קליינער מענטש ביז זעקס חדשים צוריק, נאר אזויפיל איז עס א מורא'דיגע מוסר השכל, און ס'איז אלעמאל אויפגעהאדעוועט געווארן אז יעדער מענטש קען טוישן די וועלט, און יעדער איינער טראכט, איך? וואס בין איך? א קליינע קאקעראוטש, א מארעטשקע, וואט קען איי דא פאר דיס ווארלד? יעדער איינער טראכט אזוי. און אלל אוו א סאדען, דער אייבערשטער האט מיך אריינגעלייגט אין א פאזישאן, איך האב אנגעהויבן, און ליטערלי די וועלט טוישט זיך, ביי אונז היימישע אידן, ביי כלל ישראל. דאס איז טאקע מיין קוועשאן, דאס איז מיין קוועשאן איך וויל טאקע פרעגן, ווי ביסטו געווען די לעצטע פינף און צוואנציג דרייסיג יאר? סאו, רעדן איז קיינמאל נישט געווען מיין טעלענט, איך האב אין מיין לעבן נישט געוואוסט אז איך האב די טעלענט פון רעדן, נעווער, טו מי איטס א סורפרייז עז נאו אדער, איך האב נישט גערעדט ביי מיינע קינדער שמחות, איך האב קיינמאל נישט גערעדט אין ערגעץ, איך בין קיינמאל נישט געווען געאנערט ערגעץ. ביסט נישט געווען דער קופקע מענטש אין בית מדרש קאווע שטיבל? אה אקעי, לייק יעדער איינער, אזוי ווי דיר און אזוי ווי דיר אזוי ווי יעדער איינער, באט טו נאו דעט אז איך קען ארויפגיין אויף א סטעידזש און זיך אוועקשטעלן און רעדן פאר טויזענטער מענטשן אויף אמאל, און דער אייבערשטער איז ס'זאל פארן, דאס איז אויך נאר פון דעם אייבערשטן, ווייל איך ווייס נישט פון מיר אליין, איך שטעל מיך ארויף, איך האב גערעדט אין א קהילה אין סאטמאר אין וויליאמסבורג, עס איז געווען איבער צוויי טויזנט מענטשן אין דעם צימער, חוץ פון דעם וואס ס'איז געווען נאך דריי טויזנט מענטשן אויפן פאון אריינגעקאלט צווישן אנשים ונשים, און ברוך השם מיט סייעתא דשמיא איז עס געפארן ווי א פידל, איך בין היינט אנגעקומען, איך בין נעכטן אנגעקומען דא אויף לאנדאן, כ'האב מיך אוועקגעזעצט מיט א מיטינג מיט די עסקנים פון רב חסד, און כ'האב געוואלט דערטאפן דעם עולם דא, וואס וואס גייט מען רעדן? ווייסט אין אמעריקע רעדט מען איין זאך און אין לאנדאן איז א אנדערע וועלט, און זיך געקומען רעדן אמעריקאנע זאכן צו לאנדאנע מענטשן איז איטס לייק יו העוו טו רילעיט, און איך בין ליטערלי ארויסגעגאנגען פונעם מיטינג און איך בין געווען קיינד אוו שאקד, כ'האב נישט וואס צו רעדן. יא, כ'קום עס אנקויפן עס עפ פי, כ'פארשטיי. אבער באמת איך האב נישט וואס צו רעדן. די מענטשן דא אין לאנדן אר ליווינג אן א ווערי דיפרענט לעוועל דען מאוסט אוו די פיפל דעט איי קנאו אין די ווארלד. סיי ברחנית און סיי בגשמיות. סאו וואס קום איך דא זאגן? און וואס זענען די דיפרענסעס וואס דו האסט באמערקט? מעינלי די לייף סטייל אויף די מענטשן דא, די פשטות, די נידס איז וועי לעס דען אלל אווער די ווארלד, לויט וואס איך האב פארשטאנען פון מענטשן. סאו געב מיך א עקזעמפל. ביי די וועי, איך וויל פשוט זאגן, מ'גייט נאך צוריק גיין צו די היסטארי פון דיין מאמע מיט דיין פעמילי, ביסט פארקראכן, באט לעטס קאנטיניו דיס וואן, עס איז מיר זייער אינטערעסאנט צו הערן, וועלכע דיפרענץ זעסטו צווישן די אמעריקאנע און די ענגלישע און ס'האט יעצט געזאגט די פשטות דערויף. א עוורידזש פעמילי, א עוורידזש יונגערמאן. עגעין, איך האב נישט אלע אינפארמעישן, איך בין סך הכל דא פֿיר און צוואַנציק שעה, און איי באמפ אינטו פיפל, איי עסק קוועשטשענס. זיי זאגן א גאסט אויף א ווייל זעהט א מייל, זאגן זיי. יא, דזשאסט טו עסק קוועשטשענס. די נושא פון פון פון פון ליווינג וויטין יור מיענס, נאו, וואס מיינט ליווינג וויטין יור מיענס? איך ווייס נישט אויב אין ענגלאנד איז עס אנדערש ווי אין די גאנצע וועלט. וואלן זעמער היינט א זייער אויף א מען פארט אויף א טרעין ווי מען רופט עס באט איי דאנט נאו לויט ווי כ'האב געהערט רעדן מען יוזט נישט קיין קרעדיט קארדס דא מען קויפט נישט קיין סענדוויטשעס דא אן א דעילי בעיס עוועריבאדי מען רעדט איך ווייס ביי אונז אין אמעריקע איז דאך יעדער איינער אינדערפרי פארט גייט אריין אין די סטאר מען ארדערט א סענדוויטש אייער מיט פאטעיטאס מיט די גאנצע קנאק איטס איטס לייק אובער איטס גייט ביי אונז לייק נישט נארמאל אמעריקע דא כ'פרעג איינעם צו האט אובער איטס ער ווייסט נישט וואס דאס איז אפילו סאו די די דאס איז טאטעלי דיפרענט. כ'מיין מ'דארף זיך א סעקונד אפשטעלן באדאנקען אונז ערשטע רעספאנסער KHK Capital, KHK איז א לענדער וואס איז באוויסט דא ביי די היימישע קאמיוניטי, פאר אווער א דעקעיד סערווען זיי שוין די אידישע קהילה. זענען די לידינג לענדער וואס ארבעטן מיט דעוועלאפערס צו מעקסימייזן די פאטענשעל פון די פיוטשער פראדזשעקטס. זיי פראוויידן לאונס פאר אנדערוועליוס, פאר HMO פראדזשעקטס, פאר דעוועלאפמענטס אינקלודינג גראונד אפס און עירספעיסעס. זיי פראוויידן האנדערט פערסענט אוו די קאסטס. זיי אפערן א עמעזינג סערוויס דעדיקעיטעד throughout fast turnarounds, זיי פראוויידן א פערסאנעל רילעישאנשיפ מענעדזשער און זיי זענען אן הענד אלל די טיים, זיי גייען אוט אוו דעיר וועי צו זיכער מאכן אז באקומסט א גוטע סערוויס, א איזי אנדעררייטינג פראסעס, און זיי פראוויידן לאונס אן קיין שום פי אן קיין מינימום טערם, סאו דו ביסט אויב איינער דארף נאר א חודש צוויי זיי קען פראווייד דעט עז וועל. קאנטעקט זייער היימישע רעפרעזענטעטיוו דוב עזעקיעל אן אויט סעווען פייוו טו טרי סיקס ניין עיט וואן טו טו אדער אימעיל זיי דוב עט khk קעפיטל דאט קאו דאט יו קעי. אין אמעריקע ווען איך שטעל מיך אוועק האלטן א דרשה רעד איך בערך א האלבע שעה דזשאסט די פוינט פון בי קערפול וויט יור קרעדיט קארדס, גיב אכטונג וויאזוי דו לעבסט דיין לעבן אן א דעילי בעיס ווערסעס איך קום דא קיין ענגלאנד קען איך דאס נישט זאגן ווייל מען וועט מיך אנקוקן ווי איך בין פון די מאל. איך מיין ס'איז דעפענטלי לעס אין די קאלטשער אז מ'לעבט אויפן קרעדיט קארד אדער ווי אין אמעריקע אבער די פראבלעם עקזיסט נאך פיין. סאו למשל לעכט נאכט האב איך בכלל נישט גערעדט פון קרעדיט קארד און כ'האב באקומען מעסעדזשעס פון מענטשן פארוואס כ'האב נישט גערעדט פון קרעדיט קארד ביקאוז ס'איז א מגיפה דא פונקט ווי אין אמעריקא בו כ'האב נישט געוויסט עס עט אלל סאו איי וויל עדזשאסט אם ירצה השם באט סאו מיר צו סעי. סאו איך וועל זאגן ווייל אונז זעמיר בעצם זעמיר אונז ביהיינד אמאל וואלט איך געקענט זאגן צען יאר באט אונז זעמיר בעיסיקלי יעצט ביהיינד בערך פינף צו זיבן יאר ווי אמעריקא שטייט. יא יו גייס וויל געט דעיר. נאו באט וואס איך מיין צו זאגן מיט דעם איז אז נאו איז די טיים טו ענקארעדזש מ'זאל נישט אנקומען דארטן דו ווייסט אז פאר דריי יאר צוריק איז נישט געווען קיין מיעט בארדס דא? קיוט פיש בארדס איז נאכנישט דא. יא. אבער ס'איז נאכנישט דא. נאכנישט דא קיין. די גאנצע נושא פון ספענדן ווייל מ'דארף ספענדן. יא, ווען איך קום אריין צו עווערגרין שאפ, ווען איך גיי וויזיטן מיין טאטן אין אמעריקע און איך גיי אריין צו עווערגרין, איי וואלק אוט וויט טו הונדרעט און פופטי דאלערס, איך ווייס אפילו נישט פארוואס. איך קום דא אריין איך מאך מיין פול וויק שאפינג. אין עד פאנט. נישט קיין פול וויק שאפינג, יא? ברויט, יאגערט, ס'איז דא א מעטעלנטי דארטן ווי די שאפס זענען דיזיינט אויך דארטן פון פרעס, פון כאפן און קויף זאכן און א מענטש גייט מאכן א חשבון וואס ער נעמט אלס ער דארף האבן און וואס ער נעמט ווייל ס'איז דא. און דאס הייבט אן צו געשען אין ענגלאנד און דאס הייבט אן צו געשען אין יוראפ אויך. און כ'האלט דאך אז מ'דארף רעדן פון דעם יעצט ביפאר ס'איז דא די פראבלעם. איי עגרי, באט חינוך איז א זאך וואס איז זייער שווער, מחנך זיין מענטשן האו טו ביהעיוו איז אלמאסט אימפאסיבל, איטס נעטשרעלי גאנא העפען, באט די האול ריזען ווי איך בין אריין געקומען אין די גאנצע פיקטשער איז, איז מאכן די אווערנעס אפילו מענטשן וואס זענען שוין טיף אין דעם, בי אוועיר ביפאר יו דא איט, וואט יו דא איז טעיקינג אוועי יור קידס פיוטשער. באט לאמיר צוריק פארן, לאמיר צוריק גיין. לאמיר מאכן א ריווערס און צוריק גיין וואס. כ'וויל פרעגן נאך איין קוועשן אויף דעם, נאך איין קוועשן, ווער געווען ווער איז ווער געווען די ערשטע מענטש וואס האט וואס האט געזאגט ר' מענדל קום ארויף רעדן אדער דרשה פאר ווי מענטשן האבן געהערט און זיך האו ווי איז געווען די ערשטע קאנווערסעישן? סאו די אמת איז אז איך האב מיך געבעטן א פלאטפארם שוין א שטיק צייט צוריק ביי ביי אפאר מענטשן לייק אין בעלזע קהילה אין אמעריקע, כ'האב געבעטן גיב מיך א פלאטפארם, איי העוו א מעסעדזש טו דעליווער, און יו נאו, סא אזוי ווי יעדער איינער קומט אן איינער בעט דיך א זאך דעליווער, און וואט העפענד וואס כ'האב א נעפיו וואס איז די אונער פון די שריפט פון די וואך, תולי אונגאר, און כ'טרעף אים אויף א שמחה, ער זאגט מיר ער וויל שרייבן א ארטיקל אבאוט מיי קאמפעני, מיין קאמפעני איז קול יעקב אדיר פאבלישינג, איך געב ארויס די קול יעקב סידי, און ער וויל שרייבן ער האט געוואלט אן ארטיקל אויף מיין קאמפעני אין די שריפט אין די ביזנעס סעקשאן. אז ס'איז די חסיד'ס געזונטערהייט אבער נאר אויב דו געסט מיר איין קאל וועגן די נושא פון עס ענד פי פייוו הונדערט. און ער זאגט אקעי נאו פראבלעם. לעט אלאון דעט ליטל קאלום היט פייער. וואו. ביקאוס איט רעזענעיטס טו עווערי פערסאן אין די ווארלד. טו עוועריבאדי. ס'רעזענעיטס צו יעדעם איינעם. אין די קאלום האב איך נישט געשריבן קיין סאך.

דא זעמער יעצט אקעי. סאו על כל פנים האט ער געשריבן די ארטיקל, און א אינגערמאן פון א קהילה פון סלאנימער קהילה קאלט מיך אן צו אונז, עס איז געווען פאריאר סוף זומער, אויב איך וואלט געקענט באשטיין צו קומען געבן א שמועס פאר א קיבוץ אינגעלייט דארטן, כולל אינגעלייט וואטעווער, צו קומען געבן א שמועס אין די נושא, ער האט געליינט די ארטיקל, ער האט געזען אז עס איז און ער ווייסט אז עס מוז זיין פאר פראבלעם, ענד די רעסט איז היסטערי, איט ליטערלי עקספלאודעד. איך מיין וואנס די מינוט ס'גייט ארויס די מעסעדזש וועל יעדער איינער יעדער איינער מיט מיט די פראבלעם פארציילט ער יעדער איינער אלע רבנים אלע בעל דרשנים יעדער קומט ווי אר אפ א קרייסיס ווי העוו א אישו ווי דאנט נאו האו טו סאלוו איט און מען טרייט מיט תקנות און מען טרייט סיסטעמס מיט מאכן אזא סיסטעם פון חתונה מאכן אזא סיסטעם פון חתונה מאכן חתונה מאל עווריבאדי קעים אפ באט קיינער איז נישט געקומען מיט א סאלושען און ברוך השם דער אייבערשטער האט מיר אריינגעשיקט די סייעתא דשמיא פון די פון די פון די פון דעם און און און איי קעים אפ א סעלושען ענד דיס סעלושען ליטערלי רעזענעיטס טו עוועריבאדי און איטס סאמטינג סאו סימפל דעט עוועריבאדי קען דו ענד יו קען סי די פראנט אוו יור אייס סאו ברוך השם אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכיה איי דאנט נאו וואט איי דיד פאר איט באט דעפענעטלי איך קען דיר זאגן איך האב היינט באקומען א טעקסט פון איינעם פון מאנסי

וואס די קאמיוניטי האט ווען ס'קומט צו חתונה מאכן ווען ס'קומט צו ספענדינג ווען ס'קומט ווען ס'קומט צו אנדערע זאכן. סאו די סיטועשן איז לייק דיס, אונזער דזשענערעישן, ס'איז געווען די דזשענערעישן און פריוויעס דזשענערעישן וואס אונזערע עלטערן זענען ארויפגעקומען, ס'איז דיין זיידע מיט מיין טאטע זענען ארויפגעקומען, זיי זענען געקומען אלע ביי אייראן מחוסר כל זמן שכפית זיי נשמה, די קעיר וויט נאט איווען א ניקל אין דער פאקעט, די העד טו סטארט מעקינג לייף ביי דעם סעלף אן קיין העלפ פון קיינעם, האבן זיך אויפגעבויט און אוועקגעשטעלט, זיי האבן געארבעט מורא'דיג שווער פאר זייער געלט, און יעדע דאלער וואס זיי האבן פארדינט האבן זיי געטשערידזשט, עוורי דאלער דעי העד, דעי דידנט העוו סטאף, זיי זענען נישט געבוירן געווארן מיט א דראוער וואס זיי האבן געגאנגען ארויסגעבן זאקן פון דארטן. אדער הויזן אדער העמדער, אלל דעי העד טו דא איז דעם סעלף בילד פראם סקרעטש, דאס און דורכגעגאנגען די גיהנום פון פון פון פון פון די קריג, מען האט נישט געהאט וואס צו עסן, מען האט סורווייווט אויף א שטיקל ברויט, אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט אז מען האט זייער נישט געגעבן קיין טרייפות און מען האט געצווינגען די מסירות נפש, אז מען האט נישט געהאט פון ווי צו לעבן, דעי העד נאטינג וואט טו ליוו אויף, דעי פיינעלי קעים טו אמעריקע, סטארטעד בילדינג דער אוין עמפייערס, און מען האט סלאולי סלאולי אויפגעבילט געלט, געלט וואס זיי האבן געמאכט צו פארדינען האבן זיי געוואוסט עס צו ספענדען זייער ווייזלי, און איך זאג עס מעני טיימס אין מיינע ספיטשעס האב איך געזאגט איך בין אויפגעהאדעוועט געווארן א אינגל איז ביי אונז אינדערהיים נישט געווען קיין ביינער פיש, אין אמעריקע פלעגט מען רופן ווייט פיש ביינער פיש, עס איז נישט געווען קיין ווייט פיש אר סעלמאן וואטעווער יו קאל איט, עס איז סך הכל געווען איין לויף פון געפילטע פיש און דאס האט מיין מאמע לאה שלום געשניטן האלב פון פרייטאג צונאכטס און האלב פון שבת אינדערפרי. מיין טאטע האט געקענט אפארדן צו קויפן צוויי סלייסעס ווייט פיש, וואס מיינסטו ער האט נישט געקענט? ער האט געארבעט שווער, נאר וואס דען, ער וואס די קאנצעפט און די מושג, שבת האט מען נישט געהאט רעגולער וויינער פיש, מען האט עס נאר געהאט א יום טוב, בהמה פלייש איז נאר געווען יום טוב, ס'איז נישט געווען סתם סאפערס, מען האט געקויפט, ס'האט זיך געטון, ווער רעדט פון רעסטעראנטס און סענדוויטשעס און די אלע זאכן וואס טארלי אאוט אוו די דיקשענערי, וואס זענט איר וואס דאס? מ'האט מיר געלערנט משוגע אויסגערעכנט, יעדע זאך האט געהאט א סיסטעם, און ווען ס'איז געקומען חתונה מאכן קינדער, צו בר מצוה מאכן קינדער, אלץ איז געווען וויטין דער מינס, און מ'האט נישט געבארגט פון קיינעם קיין פיאסטער, מ'האט נישט געבארגט פון קיין מענטש קיין דאלער, און ווער רעדט ווער רעדט פון שנארן געלט, פון צאמשטעלן געלט, ס'איז נישט געווען שייך אזא זאך, הכנסות כלות איז געווען פאר ארץ ישראל'דיגע אידן, וואס איז געווען הכנסת כלה? ווער אין אמעריקע אדער אפילו דא אין ענגלאנד האט אין די דזשענערעישאן וואס מ'איז געגאנגען פאר אים נאך געלט אויף חתונה מאכן אר פאר היז לייף סטייל? דאס איז נאט סאטש א טינג! מ'האט זיך באגראבן פאר בושה פאר מ'איז געגאנגען נעמען א דאלער פון א צווייטן. ענד דיס איז האו דעי ליווט ענד ליווט ענד ליווט. אונז פון צווייטן זייט, אונזערע דזשענערעישאן, איך בין די מידל דזשענערעישאן, אונז זענען שוין די נעקסטע דזשענערעישאן, אונז פון למשל איך האב באקומען די חינוך פון מיינע עלטערן, סאו אונז האבן נאך געלעבט עפעס סאמוואט אויף די חינוך, איווען דאו איך בין שוין אויכעט וועי וועי וועי ווייטער פון מיינע עלטערן אין די קיין אוו לייף סטייל, אויף קאורס איך האב היינט פון די אלע גוטע זאכן וואס מאסט מענטשן האבן, איך ענדזשוי פונקט אזוי א. פיש פלעטער מיט א טשאקארי בארד און די אלע זאכן ער פיקט אזוי ווי א צווייטן און איך מאך א שמחה ס'זעהט נישט אויס קיין סאך אנדערש ווי א צווייטענס באט איטס פארט אוו סאסייעטי וויאזוי ס'פארט און מען געגאנגען מען האט אונז ארויף געברענגט דעי ביי דעי סטעפ ביי סטעפ שלעפט מען אונז אריין אין א העכערע העכערע לעוועל אוו לייף סטייל פון וואס מען איז געווען. ווי א חתן קויפט מען היינט לעדערנע טלית בייטלעך מיט א האלבע קי דערויף, צו ס'איז גייט היינט די לעדערנע ענטיק לעדער מחזורים, און ס'איז פון פון מיין ביזנעס, יא איך רעד אקעגן מיין אייגענע ביזנעס, וואס מען מאכט די לעדערנע ענטיק, ס'איז קיינמאל נישט געווען אין מוזיום גייט אריין פאר טויזנט דאלער א קאלע מחזורים, און צו ס'איז די דזשולערי, די שטריימלעך מיט די שפיצן ביז צום דאך, און און און און און עס סטאפט נישט, ס'גייט און גייט מער און מער און מער און מער, און און און און און דו רעדסט שוין פון די חתונה, כ'רעד נאך אסאך פאר די חתונה, אז מען טוט היינט אן די קינדערלעך פון קליין ביז גרויס מיט מעטשינג דיזיינער קלאוזינג פון קאפ ביז פיס, און טאמער נאך א טובה געטון און געקומען א קאפל דיזיינער און געווען מאכן קאפלעך פאר יעדע אוטפיט וואס מיס מעטשט, נאר געזונטערהייט, איך פארגין עס פאר כלל ישראל זאל זיין שפע, ווען א מענטש האט געלט און ער ספענד זיין געלט, אלעס פיין און וואויל. באט וויאזוי איז מען אנגעקומען צו א סיטואשען אז ליטערלי אין יעדע קהילה וואס איך גיי רעדן זאגט מען אים אז אַכציק פראצענט פון די מענטשן מוז מען העלפן חתונה מאכן דא, און אז איך בין געווען היינט דא און די נאכט און לעצטן נעכטן נאכט געזאגט אז אַכציק זאגט מען ניין עיטי פייוו פערסענט וויי? סאו דא גייט ער א קאפל וואס מענטשט זיינע זיינע וועש דער קליינער יונגל, א דריי יעריג יונגל דארף גיין מיט אוטפיטס וואס קאסטן דריי פיר הונדערט פונט, פינף הונדערט דאלער וואטעווער יו קאל איט, מיט קאפלעך וואס קאסטן צוואנציג פינף און צוואנציג דאלער, און מען פילט גוט, מען קומט אין שול אריין, און יעדער זאגט יואו יו לוק סאו קיוט, יור סאן מושי איז אדארעבל, און יעדער איינער האט אנדערע מושגים וועגן א יום טוב, מען זיצט ווי א מלך, איך בין א מלך, געזונטערהייט, קענסטו צופארן, לעב ווי א מלך, לעב ווי א מלך, ווייל איך לעב אויך אזוי, באט נאו יור מינס, אנדערסטענד. וועט יעדע דאלער וואס דו געסט היינט אויס אן א חשבון, וואס גייט דיך קאסטן מארגן? ס'גייט אנקומען די מארגענדיגע טאג, דו גייסט דארפן בר מצוה מאכן, דו גייסט דארפן חתונה מאכן, דו גייסט דארפן קויפן א הויז, וואטעווער יור פיינענשעל פיוטשערס אר, דו גייסט דארפן ריטייערן, ענד איף יו דאונט, אויב דו כאפסט זיך און שטעלסט דיך נישט אוועק,

ברוך השם די האסט, ברוך השם ביסט א מי מלך, ברוך השם די פארסט צו די קענסט, טראכט פון מארגן, אנדערסטענד, איך זאג נישט קיינער הער אויף צו ספענדען, גיי נישט, קויף נישט, מאך נישט, דאס איז נאט נישט מיין מהלך, איך בין פארקערט, איך בין זייער פאזעטיוו, איך פארגין ווען ס'איז דא שפע פאר כלל ישראל, איך פארגין ווען ס'איז דא גוטע זאכן, איך זאג נישט מוסרות, איך בין נישט קיין בעל מוסר, איך קום נישט שרייען מוסרות, איך קום נישט שרייען גארנישט. דזשאסט אנדערסטענד ווי דו שטייסט, אזויווי איך זאג פריער אז מיינע עלטערן מוזן זיי האבן געלעבט אויסגערעכנט יעדן טאג ווייל זיי האבן געוואוסט זיי מוזן אוועקלייגן פאר די מארגענדיגע טאג. איי פרעג מיך מענטשן עס שטימט נישט מיט אמונה, עס שטימט שוין מיט מיין אמונה שוין געווען, איך האב שוין געזאגט איך וועל שיקן מאלן און מען זאל נאר פאר איין טאג נישט נעמען פאר צוויי טאג, איך האב עס געזאגט דא זאג איך דא, מאלן האט דער אייבערשטער געשיקט מן השמים לחם השמים, דער אייבערשטער, היינט איז אן אנדערע וועלט און מען מוז אכטונג געבן וואס מען טוט, מען קען נישט זאגן איך האב אמונה בטחון איטס גאנא בי גוד, ניין. ביקאוז איטס נאט, און דו האסט נישט קיין שום רעכט צו לעבן א צולאזטע לעבן ווען דו האסט נישט אויף די מארגענדיגע טאג. יא, פאר דיין ברויט און פיטער, די אייבערשטער וועט דיך צושטעלן, און איך זאג דיר צו פאר די חתונה אויך, די קוועשן איז אויב דו גייסט עס צושטעלן פון דיין טאש, און דו גייסט ארבעטן דערויף, צו מען גייט דיר שנארן אין די בית מדרש. און יו טשוז יור וועי יו וואנא גאו, וועט דער אייבערשטער דיר העלפן עס האבן, אוודאי, יעדער מאכט חתונה, יעדער קומט אן צו די פורים. איך מיין כ'האב געהערט פון דיך אמאל א ווארט אז וואס טאקע די ריזן אז ס'דא אזא פעיר פרעשור צווישן די אין אונזער קאמיוניטי מער ווי ביי די גוים? א גוי ווייסט מיט א ארעמאן ס'דא א איד יא? כ'מיין די האסט געזאגט אפאר מאל די ווארט ניין? און ביי איד וואלן זוים אלע צוזאמען. סאו א גוי, די גוישע קאמיוניטי, סאו קודם כל ס'איז דא אונטן פעיר פרעשור אויכעט, סאו פון מיין פון מיין אנדערע פאדקעסט וואס איך האב געגעבען אין ענגליש האב איך געגאן זייער אסאך זאכען ווען איך האב געזאגט כ'האב זיך איינגערעדט אז ביי די גוים איז אנדערש און מען געבט זיי מער פיינענשעל ליטרעסי ווי מען געבט פאר די אידן ס'איז באבע מעשה'ס, מען געבט זיי די זעלבע פיינענשעל ווי אונז און זיי ווייסען נאך אסאך ווייניגער ווי אונז, נאך אסאך ווייניגער. אין די גוישע וועלט צווישן די רייכע און די ארעמע איז דא א גרויסע דיפרענס, ווייל יוזשעלי אלע ארעמע וואוינען אין איין געגנט און אלע רייכע וואוינען אין א אנדערע געגנט ביי די גוים, זיי דארפן נישט שיקן אין די זעלבע מוסדות, זיי דארפן נישט שיקן אין די זעלבע חסידות, זיי דארפן נישט דאס, ס'איז טאטאל דיפרענט, און מיידע אוטאמעטיקלי די ארעמע דארפן נישט מאכן א חתונה ווי די רייכע. ס'איז א טאטעל דיפרענט וועלט, זיי זיי זענען צו, ביי אונז זענען מ'איז אלס איין זעלבע חדר, זעלבע ישיבה, זעלבע סקול, זעלבע בייבל שול, זעלבע מענער שול, די זעלבע פרויען טרעפן זיך, אלס איז די סעים, סאו איינער וואס פארדינט שוין יא אביסל שענער, ער טוט זיך אן שענער, דער וואס ערווארט ווייניגער וויל איך ווייזן איך בין דאך אויכעט עפעס א מיחוס, און במילא קומט עס אויס, און איך זאג עס זייער א אינטערעסאנטע זאך, איטס עווערי נייט די סעים שאו, דיפרענט עקטערס און יעדער קומט אן די זעלבע מינע אוטפיטס אנגעטון, די לעידיס קומען אנגעטון מיט די קאסטומס ווי כליפות, און די מענער יעדער איז עקסייטעד ביז צום זיבעטע הימל, מ'נעמט א באטך און רעדט דערביס פירער פארטאגס, עוועריבאדי טאקס און איטס און ריפלעיס עווערי סינגעל נייט, אין צוואנציג פלעצער אין אמעריקע, אין פינף פלעצער אין ענגלאנד, הונדערט פלעצער, און מ'גייט מיט די קאפ אין וואנט, און זאל איינער טשעינדזשן איין מהלך, אה מ'האט נישט געטון אזוי, ס'פשוט וואס איז צו טוישן, אבער די אמת איז איך האב עס געזאגט און איך זאג עס מעני טיימס, אונז זעמיר אפי' יעצט אין א קרייסיס ווי מען קרעשט, פיזיקלי כלל ישראל איז קרעשינג, אז מען האלט אן ביי אכציג פראצענט מענטשן וואס מען דארף גיין נאך געלט מיינט אז מען קרעשט, ווייל נאך אביסל גייט מען אנקומען צו הונדערט פראצענט, סאו וואס מיינט עס? אז מעכל גייט געבן פאר רעכל און רעכל גייט געבן פאר משה און משה גייט טון אהין און צוריק יעדע נאכט גייט איינער באצאלן דעם צווייטנס חתונה, סטאפ די מעדנעס. וואן ביג פראבלעם דעט ווי העוו איז קאלד ענטייטעלמענט, עס קומט נישט פון די אידן דאס קומט פון די גוישע וועלט, עס איז אריינגעקראכן אין אידישע וועלט, עס איז קאלד ענטייטעלמענט, יעדער איז ענטייטעלט, ס'קומט מיר, ס'קומט דיר! אונזערע עלטערן האבן אונז אויפגעהאט ווארן און געוואויגן מיט די ווארט ניין! היינט זאגט מען נישט פאר א קינד ניין! וואס ער בעט? יא, וואס שטערט דיך? ער וויל גיין דארטן? יא, וואס שטערט דיך? זאל ער גיין! האסט אמאל געוואויגן פאר דיין קינד ניין דזשאסט פאר נאו ריזען?

יעדעס יאר אוי אויב שטערט דיך. וואס געשעהט? ווייסט אויב דו ווייסט טרעינינג אין מיליטערי מאכט מען אין די מיליטער לאנד קריכן אונטער שטיינער ביינער הער אויף מען מאכט זיי לויפן פארוואס וואס פייניגסטו ווייל טאמער קומט מען אין א סיטואשען ווי ער מוז און ער וועט זיין אין מלחמה טאמער האט ער נישט האבן די רעזיסטענס הי איז גאנא פאל און די זעלבע זאך מיט אונזערע קינדער ווי דא נאט פוט אין רעזיסטענס אין אווער קאמיוניטיס אין אווער קידס ענד דעי פאל. און פאר דעם גייט מען אריין אין פרעשור, מען גייט אריין אין פעיר פרעשור, און מען פילט ענקשעס, מען ווערט נערוועז, עס קומט א שמחה וויל מען צושטעלן נאך און נאך און נאך און נאך און נאך, און און און און דער איז נאו סטאפ, סאו די פירסט טינג איז זאג ניין, זאגט א אינגערמאן מען גייט חתונה מאכן, און און איך קען נישט זאגן פאר מיין מאמע חיתן ניין, איך זאג פארוואס נישט? וואטס ראנג טו טעל מי מחותן איים סארי מחותן לעבן כ'קען עס נישט עפארדן ניין ס'האט שאטן פאר שלום בית די קינדער וועלן הערן אז מ'האט נישט געמאכט דריי נישט די קאפ די הרג'ס זיי די הרג'ס זיי זאג ניין יו קענט עפארד וואס איז פשט אז מ'גייט ארויס בארגן פון מענטשן געלט זיך צוצושטעלן פאר א צווייטע מענטש. און אונז סטאפן נישט, מען גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער נאך און נאך, און איך זאג עס ביי עווערי ספיטש זאג איך עס, די סעדעסט טינג איז, ס'נעמט דיך צוואַנציק יאר אנצוקלויבן געלט, צאמצונעמען געלט, צו קענען אנקומען צו די איין נאכט חתונה וואס דו מאכסט פאר פֿינף הונדערט מענטשן, צו טויזנט מענטשן וויפיל דו אינווייטסט, קיינער וואס קומט אין די האל וויל נישט זיין דא, קיינער וויל נישט זיין דא, יעדער טוט דיר א טובה, האסט אים צוגעשטעלט ענטערטעינמענט, מיוזיק, עסן, פלאוערס, דעקאר, ביסט ארויסגעגאנגען, דו האסט זיך נאך אנגעטון שיין אויך, און דו האסט נאך געקויפט כווייס וויפיל זאכן, ער טוט דיר א טובה, זאג מזל טוב, האסטו צוואנציג יאר געארבעט ווי א כווייס נישט וואס צוואנציג שטעלן זיך און טאמאר איז נישט דא גענוג געלט וואס דו האסט זיך אנגעארבעט ביסט נאך געגאנגען נעמען א לאון פון א גמח ביסט נאך געגאנגען בארגן געלט אויך און דו ארבעטסט נאך צוואַנציק יאר צו באצאלן צו קענען אויסווישן דיין גאנצע געלט אין א זייף און בלאזן צוויי שעה דריי שעה פאר מענטשן וואס האבן נישט געוואלט זיין דא טינק עבאוט איט און איטס רידיקולעס. סאו האו דו ווי סטאפ דיס מעדנעס? סאו כ'וויל נעמען א מינוט צו רעדן וועגן א ספאנסער פון די היינטיגע ווידיאו. קעי-וואקעישאנס, קעי-וואקעישאנס אפערט די אולטימעט עקספיריענס פון זומער וואקעישאן אין יוראפ, אין א הערליכע פייוו סטאר האטעל אויפן איטאליענישע בערג אויפן בארדער מיט שווייץ, זיי אפערן א טאפ פראגראם מיט היימישע ווייבס, טאפ קלאס אמעריקאנע סטענדערד עסן, א ביוטיפול ביוטיפול ספא, א באנטש פון אטרעקשאנס, און מיט טאפ כשרות. איך אליין האב איך געהאט פירסט הענד עקספיריענס מיט זיי שוין עטליכע יארן און איך קען מעיד זיין ס'איז די טאפ די נאמבער וואן כשר האטעל פראגראם אין יוראפ. קאנטעקט קעי וואקעישאנס אויף או טו או טרי פאר עיט עיט פייוו עיט פייוו פאר אדער אין די יו עס אויף סעווען וואן עיט סיקס עיט טו פאר פייוו סיקס פאר אדער אויף אימעיל אינפאו עט קעי דעש וועיקעישאנס דאט קאם און אויכעט אויף זייער וועבסייט קעי דעש וועקעישאנס דאט קאם. סטארי איז לייק דעס, מ'גייט עס נישט סטאפן אנלעס ס'גייט געשען עכטע קרעשעס. איך האב געהאט א סיטועשען וואס איך האב געהאט א אינגערמאן האט מיך געקאלט אז הצלה מעמבער האט אים געזאגט אז ער האט געטראפן א אינגערמאן געווען קומט יעצט פון א קאל א אינגערמאן האט אראפגעשלינגען א גאנצע פלעשל פילניוס קומט טרייען טו קאמיט סוסייד אטעמפטעד סוסייד. און מיין חתן איז צוויי וואכן און האט נישט פון וואו צו גיין צו די חתונה, ער שעמט זיך, ער הייסט א באלבאטישע יונגערמאן, ער קען נישט גיין נאך געלט, און זיין ווייב, און ער איז אויס מענטש, הי ליטערלי וואנט טו קאמיט סוסייד. סא מען קומט אויף א סיטואשען ווי לייק ב, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט, מען איז שוין ביי די אכציג פראצענט, סא ווער נעמט פון וועם? די עסקנים קענען שוין נישט, מען קען נישט. קאסט היינט חתונה מאכן א זייט, איטש סייד, אווער האנדערט טאוזענט דאללערס, קאלער אין ענגלאנד איז עס סעווענטי טאוזענט פאונדס. שוין מיט די חתונה פלענער מיט די גאנצע חזק. וואס! און די ווייסט וואס די סעדעסט טינג איז נאך ווייטער? אז די נאכט אליין איז סך הכל ביטווין טווענטי ענד טערטי טאוזענט דאללערס, די האל, די תקנה האל, איך רעד די פיזיקעל פארטי. יא, ס'איז די ארום און ארום. אבער קוק וואס ענד ביז אהין.

סא זאג מענטשן סטאפ מאכן ש ס, יעדער האט א צווייטע פלאץ ווי ער האלט איז נישט וויכטיג, סא ווי סטאפט מען עס? ווי סטאפט מען עס? זאגט איינער וואס דארף מען האבן היינט, וואס דארף מען היינט האבן? א מצוה טאנץ? וואס איז שלעכט? זאל די בדחן קומען, מען דארף נישט קיין בדחן. קומט א ד א, וואס קאסט היינט א מצוה טאנץ? וואט פאר נאמבער? וואס קאסט מיר צו טאנצען? אין אמעריקע ווייס איך זיכער נישט. א גוטע פאר טויזענט פאר שעה. דו דארפסט דיבאטען די מוזיק די האול עקסטער אווערס, דארפסט צושטעלן היינט א גאנצע באפעי ביי די מצוה טאנץ מיט פלייש מיט מאנטשיס מיט זאכן מיט נאש אויף קאורס. זאל איך זאגן איבער צען טויזענט? דזשאסט מצוה טאנץ? יא יא פראבלי. וויי? פארוואס קען מען נישט מקיים זיין א מצוה טאנץ? א מצוה טאנץ? א מצוה טאנץ גלייך פארן בענטשן אזוי ווי וואס טוט מען ווען מ'ברענגט א גרויסע רעבעצין לחתונה? ער שטעלט זיך ביי די מחיצה, די כלה קומט צו די מחיצה, און מיר טאנצען ראטאטא צוויי מינוט און מיר גייען. פארוואס קענסט נישט ברענגען זיידע, זיידע, באבע, באבע, מאמע, מאמע, טאטע, טאטע, טאנץ אפ צוויי מינוט, שאקל דעם גארטל, מען דארף נישט אויסרופן, שטעל דיך אוועק, שאקל דעם גארטל צוויי מינוט און געגאנגען. יו קען סעיוו טאוזענדס און טאוזענדס דאללער. ניין אבער דו פארשטייסט נישט, די נאכט פון די חתונה איך בין שוין פיינעלי אנגעקומען דארט נאך צוואנציג יאר, מען זיצט און מען וויל הערן ווי גוט איך בין און ווי פיין איך בין און וואסארא מצוות איך טו און וואס ווי חשוב איך בין און ווער מיינע זיידעס זענען געווען, איך דארף זיך אויסגעבן, זיצן אלע מענטשן דארט און יעדער דרימלט, חוץ פון די מחוציים און חטאים קיינער ענדשויט עס נישט אז מען האט סתם צען אלפים געגאנגען שלאפן, כדומה וכדומה איך קען דיר ברענגען אויף יעדע זאך אזא זאך, סאו ווי סטאפט מען?

נאר די נאר די נאר זאלסט שוין זיין ענד איטס איטס איטס איטס דאס סאו וואט איז די סעלושען דען? די סעלושען איז וואס איז אזוי ווי עס איז געברענגט אין אלע חסידישע ספרים אראפצוברענגען שפע פאר כלל ישראל דעטס אנלי סעלושען. אונז גיימער נישט טוישן כלל ישראל. מען קען נישט טוישן. מענטשן גייען זיך נישט מחנך זיין, אינדיוויזשעלי גייען זיין מענטשן וואס גייען זיך, עס ארויסקומען מיט תקנות, עס גייט אלעמאל זיין די פאר מענטשן וואס גייען זיך מיטכאפן דערויף און זאגן אה! כ'קען זיך עפעס מיטכאפן, באט אין דזשענעראל כלל די עולם האלט זיך נישט ביים טשעינדזשן. ס'איז געווען קאוויד, מען האט געמאכט קליינע חתונות, מען האט אויפגעהערט צו שיקן אינוויטעישאנס, מען האט אלעס געטון, וואס מען האט געזאגט מען געדארפט צו טוהן, ס'האט נישט גענומען קיין צוויי חדשים נאך קאוויד און עווריטינג וואס בעק מיט אינטערעסט, פארוואס? ווייל די עולם האלט זיך נישט ביים טויש. און מען דארף סופארטן אידישע ביזנעסעס. דאס איז א צווייטע נושא. באט די פאקט איז די עולם האלט זיך נישט ביים טשעיטשינג און יעדער איינער זאגט אז. אקעי, אקעי, סאו וואט שוד איי, איך קען נישט קיין שידוכים טוהן, איך קען נישט קיין איך, נישט קיין אהין. די קוועשאן איז, קען מען אראפברענגען סטענדערדס אין כלל ישראל? דעפענעטלי. הייבט זיך עס אן ביי די חתונה? ניין, ס'הייבט זיך אן יעדעגע מאל ביי אים אינדערהיים. צו ס'איז יום טוב אוטפיטס, צו ס'איז שבת אוטפיטס, צו ס'איז טיש בעקיטשעס, צו ס'איז די שיך, צו ס'איז די אוטפיטס א גאנצע וואך, צו ס'איז די סטיוו, די איז האל הולך ילך, צו ס'איז ווי מ'רופט עס אין ענגלאנד די האלידעיס, צו אין אמעריקע די קאנטריס, צו וואטעווער יו קאל איט, אונז פאר מיר אויף א הייוועי אן די הייעסט ספיד אריין אין דיזעסטער לענד, איי מין דער איז נאו דאוט אבאוט איט, בה סא די אנצי אנלי וועי איי קען סי איז מאכן מענטשן עוועיר, דזשאסט ברינגען אפ א ליטעל עוועירנעס טו פיפעל, אנדערסטענד די וועליו אף א דאלאר היינט וואס גייט דאס זיין אין צוואנציג יאר ארום. ענד דיס איז וואט יו מעיד יור מישן. ענד דיס איז וואט איי מעיד מיי מישן. עס דיך עקספלעינען און אויפקלערן, דו ווילסט לעבן א חיים טובים לעב. האב די געלט פאר דעם. אבער נישט נאר האב די געלט דערפאר, אבער ווייס אז האב אויך די געלט אויף מארגן. אויב דו ביסט סעט אפ מיט דיינע פאנדס, מיט דיינע אקאונטס פאר דיינע קינדער, און דו ווייסט אז דו ווען דו גייסט קומען צו די חתונה נאכט, וועסטו נישט דארפן גיין בארגן פון א צווייטע מענטש א דאלער, לעב וויאזוי דו ווילסט. און מען זאגט אין ענגליש יו ליוו וואנס, לעב וויאזוי דו ווילסט, לעב מיט מוסרות, צו לעבן מיט די אלע זאכן, צו לעבן מיט א שוואויל טאג, דאס לאז איך פאר די בעלי מוסר. באט זאגן פאר כלל ישראל ארויסקומען רעדן אז אז בעל בתי'שע וועג וויאזוי מען זאגט פאר מיר און פאר דיר, און אויך פאר די רעגולער וועג ווי מען זאל מיך אויסהערן און מען זאל טון וואס איך זאג, איז אנלי די פאזיטיוו וועי וויטש מיענס איי קעים אפ וויט די סעלושען, וויט די רייט סעלושען, וויטש איי פיל איז סאמטינג דעט עוורי סינגעל אינדיווידזשעל קען אקאמפליש, איווען א כולל אינגערמאן אדער איינער וואס ארבעט אויף א מינימום וועידזש קען אנקומען צו דעם. נו סא לאמיר הערן. סא וויאזוי ס'איז איז, מיין מהלך איז איז, אויב א אינגערמאן זאל נעמען איין דאלער א טאג, איין דאלער א טאג, פאר צוואַנציק יאר, איין דאלער א טאג, גייט ער אנקומען צו קיינמאל אויף און באלד דרייסיג טויזענט דאלער.

די מענטשן פארמענטשן זיך נאך קאם נישט געט וואס די עס פי פאר הונדרעט קענסט מיר אזאנלייקן א מינוט וואס איז דאס? יא יא כ'על אריינגיין דארטן באט לאמיר קודם געט די פול דזשיסט אוו איט אקעי סאו זייער סימפל ס'איז א דאלער א טאג פאר פאר צוואנציג יאר איז קיינד אוו אווער טווענטי טאוזענט דאלערס א דאלער א חודש איין דאלער א חודש איז טויזענט דאלער אין צוואנציג יאר צען דאלער א חודש איז צען טויזענט הונדערט דאלער א חודש ביסטו הונדערט טויזענט דאלער, הונדערט דאלער א חודש דעטס איט, סאו איטס פייוו דאלערס א דעי, פייוו דעיס א וויק איז טווענטי פייוו דאלערס טיימס פאר איז א האנדרעט טיימס טווענטי ביסט אזאנקומען צו הונדערט טויזענט דאלער, און ווען דו לייגסט עס אריין אין א פאנד וויטש וואלד גיוו יו ען עווערעדזש ריטורן אוו אפראקסימעטלי טען פערסענט. סאיז זייער וויכטיג, מענטשן פרעגן מיך אבער איך פיל נישט סעיף, איך וויל עס ענדערש אריינלייגן אין באנק.

דעס סעפרעט סטארי, באט פאר דעם זאג איך די מיזט עס אריינלייגן אין א זאך וואס וואקסט, סאו יו פוט איט אינטו סאמטינג לייק די עס ענד פי פֿינף הונדרעט וויטש העז א טרעק רעקארד, און א פראווען טרעק רעקארד, און נישט וואס מענדל פעפערקארן זאגט נאר וואס עניבאדי זאל ארויפגיין אויף גוגל אר עניוועיר יו גאנא דא א סערטש ענד לוק עט די היסטארי איט העד א טרעק רעקארד אוו פראווען אוו אבאוו טען פערסענט אפילו אויב ס'קרעשט אמאל וויט אלל קרעשעס, ביקאוז פאר אינסטענס פאריאר איז עס געווען אפ טווענטי טו פערסענט א יאר פארדעם איז געווען טווענטי ניין פערסענט, א יאר פארדעם איז געווען דאון טוועלוו פערסענט, סאו ס'גייט ארויף און ס'גייט אראפ. און אבער אויך צו פארשטיין עס ענד פי פייוו הונדערט וואס דו קויפסט, לעטס אנדערסטענד איט וואס דו קויפט, דו קויפסט שעירס, ס'איז נישט אז דו לייגסט אריין אין אן אקאונט וואס געבט דיך צען פערסענט אויף דיין געלט סטעדי, דו קויפסט א שעיר פון קאמפעניס, און ווען דו קויפסט א שעיר, לאמיר זאגן האסט עס געקויפט פאר הונדערט דאלער, ביי די טיים דו מאכסט חתונה פארקויפסטו עס פאר טויזנט דאלער, האסטו געמאכט צען מאל דיין געלט. דאס וואס די די טוסט, די קויפסט סלאולי, מיט פייוו דאללערס א דעי קויפסטו סלאולי נאך א חלק שעיר נאך א חלק שעיר, יו עקיומעלעיט שעירס אפאן שעירס אפאן שעירס, ענד איט ענדס אפ ביאינג לייק כאילו די וואלסט עס אריינגעלייגט אין א פאנד וואס געט אן עווערעדזש ריטורן אויף טען פערסענט. יעצט מ'דארף מסביר זיין, די מעלה פון די עס ענד פי פייוו הונדערט איז נישט אז די אינוועסט אין איין קאמפאני וואס קען מארגן גיין קראכן. סאו וואס איז עס ענד פי פייוו האנדרעט? עס ענד פי פייוו האנדרעט איז א גרופ אוו פייוו האנדרעט סטראנגעסט קאמפעניס און די ווארלד, און אז ס'איז דא נאך קאמפעניס וואס זענען נישט אזוי שטארק ווי עס ענד פי פייוו האנדרעט קאמפעניס וואס זענען אין דזשעפען מארקעט אדער אין די ענגליש מארקעט אדער וואטעווער, באט אין דזשענעראל אמעריקע איז עט דיס פוינט ביז משיח וועט קומען די שטערקסטע עקאנעמי פון די וועלט, מאוסט פראבעבלי בלייבן ביז משיח וועט קומען, און און און און זיי האבן די שטערקסטע קאמ און מאוסט ביגעסט קאמפעניס אין די ווארלד קאם און מעיק דעיר ביזנעס אין אמעריקע איווען דאו דעי מעניופעקטשער אוטסייד אוו אמעריקע באט אמעריקע איז סטיל די סטראנגעסט פלעיס אין די ווארלד סאו די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז געקומען אין א גרופ וואס הייסט אזויווי ס'איז דא א גאלף קלאב אזויווי ס'איז דא פארשידענע גרופס וואס זענען דו באלאנגסט אין דעי גרופ צו פארשטיין אין די חסידות דו באלאנגסט אין בעלז באלאנגסט אין פאפא ביסט איר פארט אוו דעי גרופ באט צו עס פארשטיין אויף א אביסל א בעסערע אופן איז עס איז אזוי ווי דו זאגסט פאר א מענטש דו קענסט קויפן וויליאמסבורג? קענסט קויפן בארא פארק? ניין. דו קענסט קויפן בילדינגס אין וויליאמסבורג? קענסט קויפן בילדינגס אין לאנדאן? דאס מיינט אז עס איז עס ענד פי פייוו הונדערט איז אזוי ווי א געגנט. ס'איז א געגנט. אין דער געגנט אין עס ענד פי פייוו הונדערט איז דא די פֿינף הונדערט שטערקסטע קאמפאניס. אויף די וועלט. די קאמפעניס טשעינדזשען זיך קאנסטענטלי, פארוואס זאלסט דא קאמפעניס גייען באנקראט, ס'דא קאמפעניס וואס פארלירן געלט, ס'דא קאמפעניס וואס מאכן געלט, אין ארדער צו זיין די עס ענד פי פֿינף הונדערט מוז די קאמפעני פראדוסן עס א סורטען וועג, ער מוז האבן א סורטען אמאונט אוו מאני אין זיין קאמפעני אין זיין עסעטס, וויפיל געלט ער פארדינט און וויפיל געלט ער מאכט און וויפיל געלט ער דרייט, ס'האט א סיסטעם, די עקזעקט נאמבערס ווער ס'וויל קען ארויפגיין און דא זיין טוהן זיין אייגענע ריסערטש אן עס, באט בעסיקלי וויאזוי ס'ארבעט איז צו זיין פארט אויף די פֿינף הונדערט קאמפאני, סאו ווען דו קויפסט עס ענד פי פֿינף הונדערט קויפסטו נישט פיזיקל עס ענד פי ווייל דו קענסט נישט קויפן ווען ס'קענסט נישט קויפן אין וויליאמסבורג, קענסט קויפן ביי א קאמפאני וואס האט אין זיין פארטפאליאו די פֿינף הונדערט קאמפאניס וואס זענען פארט פון די קלאב. נאו ס'דא קאמפאניס למשל וואס זיי האבן לעטס טעיק פאר אינסטענס VOO. וויטש איז מענעדזשד ביי ווענגארד, סאו ס'איז דא קאמפעניס ווענגארד, פיידעליטי, זייער אסאך קאמפעניס וואס זענען מענעדזשמענט קאמפעניס, סאו אזוי ווי דו האסט א מענעדזשמענט קאמפעני וואס מענעדזשד א באנטש בילדינגס, איז דא איין מענעדזש קאמפעני, און אז דו ווילסט קויפן שותפות אין די אלע בילדינגס גייסטו צו די מענעדזשמענט קאמפעני, און דו קויפסט א פארט פון די קאמפאני. פון די מענעדזשמענט קאמפאני וויטש מענעדזשס אלל דיס פראפערטיס. דאס איז בעיסיקלי וואס ס'איז. נאו וויפיל געלט צאלט איר פאר די בילדינג און וויפיל פאר די בילדינג און פאר די צו האבן וועליוס יעדע זאך. סאו ס'איז דא קאמפאניס ווי ווענגארד יא ווי או או למשל זיי האבן א פארמולא זיי לייגן אזוי זיבן פראצענט אין טעסלע זעקס פראצענט אין די קאמפאני דריי פראצענט אין די קאמפאני סאו ס'איז דא קאמפאניס וואס זיי לייגן פוינט זירא זירא פייוו אויף א פערסענט

זענען משקיע אין מער קאמפאניס. סאו ס'דא למשל קענסט קויפן א עס ענד פי פֿינף הונדערט פאנד וואס לייגט דאלער פאר דאלער, ס'דא פֿינף הונדערט קאמפאניס און דו געסט פֿינף הונדערט דאלער פאר די פאנד, עלען זיי אריינלייגן איין דאלער אין יעדע קאמפאני איקוואל פֿינף הונדערט, אזא פאנד האט געמאכט א עווערידזש פון סעווען פערסענט א יער, די פאנדס וואס מאכן א עווערעדזש פון צען זענען מער אגרעסיוו אין טעקנאלאדזשי, זיי לייגן, עלאקעיטן, מער עסעטס אין טעקנאלאדזשי, און אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט פאנדס איז אויך דא, לעטס סעי VOO העז א פאנד וואס הייסט VOOG, ס'איז שטערקער געפאוקעסט אויף די גראוט, די גראוט, ס'איז מער אגרעסיוו, ס'איז מער מאר פראפיטעבל, און נאכדעם האבן זיי VOOV וואס פאוקעסט מאר אן. קאקע קאלע וועליו קאמפעניס זענען מאר סאליד קאמפעניס די עסטעבלישט ברענד די עסטעבלישט ברענדס קאקע קאלע מאכט א סערטען אמאונט אוו מאני א יאר באט איטס קאנסיסטענט סאו זיינע אינקאמס און די גראוט איז פרעג מיך איינער איך וויל זיך נישט אלץ אריינלייגן אין די גראוט אויב איטס בעטער ביקאוז דו מוזט פארשטיין א זאך און ס'איז אזוי מיט יעדע זאך די הייער די ריווארד די הייער איז ריסק נאו מעטער וויטש ביזנעס יו גאו אינטו. נאו מעטער וואט יו דו אין יור לייף, די הייער די ריווארד די הייער איז די ריסק, סאו אויב איך לייג אריין א מענטש איך זאג לייג אריין אין די הייעסט ריווארד די פאנדס, און וואס זאל איך טון אז טאמער פונקט יענע יאר וואס ער דארף חתונה מאכן האט די מארקעט געטראסקעט צוואַנציק דרײַסיק פראצענט, דעמאלטס וועט ער האלטן א שטארקע א שטערקערע דייוו ביקאוז די הייער יו אר די הייער איז יור ריסק דעט מיענס דעט די דייוו איז גאנע בי אין די לאנג ראן מעיבי די היי וועליו איז בעטער אין די גראוט פאנדס איז בעטער ביקאוז איווען דאו ס'גייט זיין א היט ווען די מאכסט חתונה באט דיין גראוט איז געווען אסאך בעסער אויפן וועג ארויס ס'איז א מחלוקת אין דעם סאו דאס ווענדט זיך אין יעדעם איינעם זיינע קישקעס ס'דא מענטשן וואס ווילן לאמיך אפ איך וויל וועליו ס'מיר גענוג זיבן פראצענט. ס'דא מענטשן וואס ווילן טען פראצענט, סאו איך זאג שטיי אין די סענטער, ביקאוז ביסט נישט אזוי און נישט אזוי, בי אין די מידל, און דו ווילסט ווילסט גיין דארט, און דאס איז די מהלך, עס איז מורא'דיג וויכטיג איז דיין סייד טוב, ביקאוז אויב דו האסט נישט דיין סייד וועט נישט זיין קיין מענטש סעיף, פאטש קיין נישט קיין געלט, דאונט וועיסט יור מאני, הי דאזענט סי פראוד. באט ווען ער טוט די עשי' טוב ענד הי טעיקס היז מאני ענד הי אפענס אפ ען אקאונט איך זאג מען מוז עפענען אן אקאונט פאר איטש אינדיווידשועל טשיילד דא האב נישט איין גרויסע פישקע ווי דו לייגסט אלעס אריין מאך סיסטעמעטיקלי יעדע קינד האסט אויפגעסעט אז פינף קינדערלעך פינף אקאונטס יעדעם איינעם ענד יו סטארט בילינג איז א מורא'דיגע סגולה פארוואס ביקאוז ווען דו הייבסט אן זעהן ביי דיין עלסטע יונגעל וואס איז שוין געווארן יעצט זעכצן יאר זיבעצן יאר דו ריעטשט נישט דיין גאול דו האסט א גאול פון הונדערט טויזענט יו סטארט פאמפינג אין אליטל ביט מאר מאני דעי יו גיוו אליטל ביט געז ווי מען זאגט יו נאו קאוז יו האוו טו בילד אפ ענד און די גרעסטע מעלה איז אז ביי די טיים דו קומסט חתונה מאכן וואן אוו די מעין ריזענס וויי ווי לוז איז איז ביקאוז ווי דאונט ווי לוז טרעק איז איז זייער סימפל ווען דו מאכסט חתונה הייבסטו און טוסט א שידוך די ערשטע זאך נעמסטו ארויס דיין קרעדיט קארד אדער דיין קעש וואס קאסט די האל פאר די תנאים וואס קאסט די רינגל וואס קאסט די זייגער און יו סטארט ספענדינג דו האסט נישט ליגן א סטעש פון הונדערט טויזענט צו ספענדן, די הייבסט אן סטער סלאולי סלאולי ס'שלעפט דיך אריין, ביי די טיים די האלסט די לעצטע שבעה ברכות ביסטו נקי מכל, ווען די זאלסט נעמען די פאן וואס די האסט געארבעט צוואַנציק יאר צוזאמען מיט דיינע קינדער, זייער בר מצוה געלט זאל אריינגיין דארטן, זייער זייער זייער בעבי סיטינג מאני וואטעווער יו קאל איט, לעט דעם בי פארט אוו בילדינג דעס, זייער חנוכה געלט, זייער פורים געלט, זייער בר מצוה געלט, די. פארט אוו בילדינג דיס פאט, ענד די זאגסט פאר די חתן און כלה ליסען די פאט אוו וואטעווער איז עס א הונדערט אדער הונדערט און פופטי וואטעווער יו ענד אפ מעיקינג, ענד די מער די קענסט אין יונגע יארן איך זאג יו שוד סטארט איט עס יונג עס פאסיבל ווען יור עקספענסעס אר ליטעל ביזקאוס דען קענסטו דעס טוהן, איינמאל די ביסט שוין עלטער און די האסט שוין היי סקול קידס און די האסט שוין בר מצ יור עקספענס אר סאו היי יו קענט געט איט באט ווען יור יונג עז מאטש עז יו פוש אינטו דער און דיסט אנגעקומען צו הונדערט הונדערט פופציג טויזענט. דאס איז דיינס. דו זאגסט פאר דעם חתן זעצט אים אוועק צדיק'ל די געלט דא איז דיינס וואס ס'בלייבט איז דיינס דאון פעימענט פאר דיין הויז ענד ספענד איט ווייזלי, יו בעטער בעליוו איט ער גייט אכטונג געבן וועלכע שטראף ער האט שוין נישט דארף פאר קיין זעקס ער דארף שוין גארנישט קיין תקנות אז שוין גארנישט מאכן מיט אים ווייל ער זעהט ווי זיין געלט פארט אראפ און די זעלבע איז אויף די עלטערן און נאך זייער א וויכטיגע פוינט זאל ער ארויסברענגען אונז שטיימער אונז בלעימען חתן כלה פאר די עקספענסעס ענד איטס סאו ראנג. ניינטי פייוו פערסענט, איך זאג עס ניינטי פייוו און איי וואלט סעי ניינטי עיט פערסענט אוו די עקספענסעס אר די פערענטס. ווייל זיי ווילן זיך באווייזן פאר זייערע נעיבערס און פאר זייערע מענטשן אז זיי זענען באבאטישע מענטשן זיי קענען מאכן שמחות ווי עס דארף צו זיין. ס'האט גארנישט מיט חתן כלה. דער חתן באקומט די איין שטריימל ענד הי גאו וואקס אוט א פראוד מען מיט די שטריימל, לאז אים זיין פראוד מיט זיין שטריימל. ניין, שטריימל איז צום קויפן א טויזנט דאלער'יגע שטריימל, אבער דו זיך גיין אויסשיסן מיט א שיינע קידוש אדער שיינע בלומען אדער שיינע זאכן און צו קענען קענען עס באווייזן פאר אלע מענטשן, קויף אים די טייערסטע שטריימל וואס דו קענסט קויפן פאר דעם חתן ווייל דאס איז זיין פראודנעס, מיט דעם וואקט ער אריין און דאס האט ער פאר צוואנציג יאר, און קאט אן אלל די אדער סטאף דעט איז ריעלי גאוינג אן. דיינע אלע פרענדס וואס דו ווילסט אינווייטן פאר די חתונה צו שנה. אינווייט האלב און מאך קלענערע פלאר און וואטעווער. באט אגעין, איך בין נישט דא צו זאגן פאר מענטשן נישט צו טון, מען זאל יא טון. בי פראאקטיוו, בי פריאקטיוו, לייג אוועק פאר דעם, סעט אויף אז דו וועסט דאס טון, וועסטו און מענטשן אנקומען צו דיינע שמחות. און איך זאג דיר, די מינוט דיינע סעיווינגס הייבן אן וואקסן, דו אליין גייסט וואטשן דיין געלט. יו סטארט פיזיקלי סיאינג יור אקאונטס גאוינג אפ, און געלט איז געלט, איך קען דיר פארציילן הונדערט מעשה'ס דא וואס מענטשן שיקן מיר אימעילס. ווען איך האב עס געעפנט ס'איז א נחת אריינצוגיין אין מיין אקאונט, איך זעה ס'ליגט ס'בויעט זיך אויף. עקזעקטלי. כ'וויל, מ'דארף שוין באלד ענדיגן, אבער כ'וויל קלעריפייען, ס'איז דא איין טעקניקל פוינט וואס מ'דארף יא אביסל ארום רעדן, צו רעדן וועגן די עס ענד פי פייוו האנט, די עס ענד פי פייוו האנט איז אן אמעריקען פאנד, אונז האבן אסאך ליסטענערס וואס הערן צו פון דא אין לאנדאן, אין ענגלאנד, אין יוראפ, אין ארץ ישראל, אין אנדערע פלעצער, איז קודם כל איך ווייס אז דא אין ענגלאנד דא די פארטי וואן וואן הונדרעט מיין איך וואטעווער סאיז דא קאמנע פאנדס אין אנדערע קאנטריס די שאלה איז וואס איז די עדווייס יעדע איינער זאל גיין אינוועסטן אין זיין קאמניס אדער איז דא א וועג ווי אזוי יעדע איינער קען אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדרעט וואס די טעקניקל וועג וואס א מענטש סאו אין דזשענעראל בין איך זייער א שטארקע בעליווער צו סאיז אין מארקעט צו סאיז אין ריעל עסטעיט צו סאיז ווי די צו סאיז א רעגולער ביזנעס זאלסט אלעמאל משקיע זיין אין א פלאץ ווי די קענסט אהינגיין אין זעהן וואס די האסט געקויפט. וועט איר קומען זאגן קויף אן עיקרידזש אין ראמעניע צו קויף איך ווייס ווי, ווי זאגט זאגט מען ארץ צו די שאק ירחק את יזהב, סאו איטס אלוועיס בעטער טו בי עט האום, יור אן אמעריקען אינוועסט אין אמעריקע, יור און ענגלענד אינוועסט, פארטשענעטלי די אמעריקען סטאק מארקעט העז שאון טו בי די סטראנגעסט מארקעט אין די ווארלד פאר די פעסט הונדערט יערס, און היינט איז א קליינע וועלט

אפ טו טווענטי טאוזענט א יער איז טאטעלי טעקס פרי, און טשילדרענס אינוועסטמענטס איז טאטעלי טעקס פרי, און און רעטייערמענט איז טאטעלי טעקס פרי, סאו יו גייס האב ווערי ווערי גוד פראגרעמס הער אין ענגלאנד, באט אין אמעריקע איז אביסל אנדערש, באט עגעין, איך זאג ווען מענטשן פרעגן מיך וויפיל איז זיין טעקסעס, וויפיל זארגסטו אויף די טעקסעס? איך זארג מיך נאך דו זאלסט אריינלייגן, זאלסט בילדן דיין וועלט, און דו זארגסט דיך שוין וואס דו גייסט צאלן טעקסעס. ביי אונז אין מענטעליטי איז רייט אוועי וואס איז די טעקסעס? איך האב כמעט גערעדט צו א אינגערמאן אויפן גאס וועגן דעם, איך האב געבעטן ער זאל קומען האמערן אחיינס אויף די עווענט, כ'האב געקומט, זאגט ער מיך ווי גיי איך האבן, כ'האב פינף, ווי גיי איך האבן פינף הונדערט פונט א חודש אריינצולייגן פאר מיין קינדער, כ'האב אים געפרעגט ווי גייסטו האבן אכציג טויזנט פונט אין אכט יאר ארום? עקזעקטלי. סאו ענדערשער איז צו סטאקן פֿינף הונדערט אויף אמאל און די גייסט האבן געלט ווי צו אַכציק טויזנט פונט אין צען יאר. און נישט וואס די אַכציק דארפסטו יעדע יאר. קארעקט. ווייל די מאכסט יעדע יאר חתונה. קארעקט. עס איז דא אסאך מהלכים, ס'איז דא מהלכים וואס אויב די גייסט און די נעמסט אין דיינע ערשטע צען פופצען יאר, די בעסטע איז ווען מען הייבט אן גלייך פון די חתונה. ווען א אינגערמאן זאל גיין די ערשטע צען יאר, פופצען יאר פון זיין חתונה און באמת נעמען אלעס וואס ער קען און בילדן זיין פאנד, יו וואודענט בעליוו איט, איף יו פוטס אין פייוו הונדערט פאונדס א מאנט, פינף הונדערט דאלער א חודש, זעקס טויזנט דאלער א יאר, ס'איז נישט גענוג, אבער א יונגערמאן קומט אן צו זעקס טויזנט דאלער, און א יונגערמאן זאל נעמען לאמיר זאגן פופצן טויזנט, צען צו פופצן טויזנט, לאמיר גיין אויף צען, צען טויזנט

צו קלאוס טו דעט פייוו האנדערט, און אזוי קענען יעדע צוויי יאר ווען די מאכט חתונה יעדע יאר צוויי ארויסנעמען, ענד הי נעווער העז טו פוט אין עני מאני, און איטס גאנא לאסט אים טיל היז לאסט טשאנס, לאסט סאן'ס חתונה. ס'איז דא אסאך מהלכים אין דעם, מען קען זיך אריין לייגן דערין, און יעדער איינער פאר זיך קען דאס טון, און ס'איז ברוך השם דא אסאך עסקנים וואס ברוך השם אויסגעוואקסן אין די לעצטע שטיק צייט, וואס לייגן אריין טרייען צו העלפן כלל ישראל אין דעם. און וואס איז וועגן ריטייערמענט? די טיימליין איז דאך א נושא וואס מען רעדט נישט ביי אונז כלל ישראל וואס איז א טעריבל זאך. און עס איז נישט נאר ביי אונז ביי די גוים אויך נישט באט באט באט ביי אונז נאך ווייני. ביי די גוים אין אמעריקע למשל יעדע יעדע סיריעס קאמפאני עפענט אויף אזאך וואס הייסט די פאר און וואן קעי ריטייערמענט פאנד. די פאקט איז אז אונז'ר דזשענערעישאן גייט קומען צו ריטייערמענט, מען קען קוים סורווייווען היינט, עס קומען צו ריטייערמענט און עס זאל נישט האבן ווי צו לעבן. און במילא ס'איז זייער וויכטיג אינגערמאן וואס פארדינט האט א ביזנעס, ער קען עס נישט פאר יעדע ענין, איינער וואס קען עס נישט ערפארדן קען עס נישט ערפארדן, אבער איינער וואס קען עס ערפארדן האסט א ביז, נעם אפאר דאלער לייג עס אוועק פאר ריטייערמענט, און ספעשל דא אין ענגלאנד איז עס סאטש א גוד, יא עווריטינג גאוס אינטו דעט פאנד, ביקאוז דעטס די בעסט גראוינג פאנד עט דיס פוינט. עס קיפן א סעפרעט אקאונט, דאס איז ריטייערמענט. און האסט דיפרענט טעקס לאוס. יא. האסט מאטש דיפרענט בענעפיטס. האסט IAS אקאונט, ניין? און דא אין אמעריקא הייסט עס א IRA אקאונט. יעדע פלאץ האט זיך זיינע אייגענע זאכן. כ'מיין אז. אין די פיינעל טשעפטער וואס איך וויל רעדן א זאך וואס דא אין לאנדאן איז זייער שוואך און איך מוז עס טאטשן איז לייף אינשורענס. לייף אינשורענס איז א מאסט און איך רעד פון טערם לייף אינשורענס דווקא. ס'איז אזא עפארדעבל זאך און דא אין ענגלאנד איז עס אזוי ביליג ס'איז דרײַצן דאלער א חודש צו פֿופֿצן דאלער א חודש צו פֿופֿצן פונט וואטעווער יו קאל איט פאר א מיליאן דאלער קאווערידזש. אנפארטשענטלי יעדע שטיק צייט הערט מען א אינגערמאן גייט אוועק פון די וועלט לויט איבער א נארמאלע מען מאכט קרן יסודות מען גייט נאך געלט מען מוטשעט דעם עולם פאר געלט ס'איז א אחריות פאר יעדעם איינעם וועסט מיך פרעגן פארוואס איז דא אין ענגלאנד פארקויפט מען עס נישט ווייל קיינער מאכט נישט קיין געלט דערויף און די זעלבע זאך האסט פריער געפרעגט א קשיא ווי איז מענדל פעפער גארן געווען פאר די לעצטע צוואַנציק יאר פארוואס האט קיינער נישט גערעדט פון עס ענד פי פֿינף הונדערט ביז יעצט אויב ס'איז אזא פראוון זאך אויב ס'איז אזא שטארקע זאך פארוואס רעדט נישט קיינער דערפון און די תירוץ איז אז די אייבערשטער באשאפען א וועלט א וועג אז יעדער איינער דארף פראוויידן פאר זיין פעמילי, סאו יעדער איינער איז פרי-אקופייד פראוויידינג פאר היז פעמילי און דאז וואטעווער הי קען פארפארנס ביז ס'קומען א סקרים, נאו מעטער אין וועלכע אינדעסטרי, צו ס'איז אין די מעדיקל פיעלד מיט זאצאלע, צו ס'איז אין די שומרים וועלט, צו ס'איז וועלכע וועלט ס'איז, קומען מענטשן וואס זאגן אונז דארפן זיין א חלק פון די אייבערשטער'ס וועלט און אונז גיימיר דאנעיטן. און איך בין אויפגעקומען אז איך גיי נאר דאנעיטן די חלק פון כלל ישראל, הועווער סעלס עס, איך קען נישט פארקויפן קיין עסק, איך קען נישט פארקויפן קיין פאנדס, קיינער קען נישט פארקויפן קיין פאנדס, די פאנד קאמפעניס לייק ווענגארד און פידעליטי אלל דאוז דאונט גיוו קאמישענס, וואי? ביקאוז זיי העוו טריליאנס אוו דאללערס אין דעיר פאנדס, זיי דאונט ניד יו, זיי האבן גענוג, נישט נאר דאס איך עפן פאר מענטשן אקאונטס, כ'האב זיי אמאל געפרעגט צו כ'קען באקומען א קיקבעק, סאם קיינד אוו רעפערעל פי לייק עניטינג, נאו,

מען קען פיזיקלי ראטעווען מאוסט אוו די סיטועשאנס וואס גייט פאר און כ'האב נאך אפילו נישט געטאטשט די נושא פון קרעדיט קארדס וואס אין אמעריקע איז דאס א געפערליכע דיזעסטער און אין ארץ ישראל אויכעט. ס'קען זיין מ'דארף מאכן א סעפערעט עפיזאד אויף דעם ווייל אנפארטשענעטלי אונזער צייט האט געענדיגט פאר היינט. איטס פיין. אבער איי וואנע איי וואנע איי וואנע טענק יו פארן אריינקומען דא און פארגעבן די פוינט און פארטון וואס דו טוסט און זאל זיך אזוי איבערגעבן פאר כלל ישראל אויף די נושא. און לוקינג פארווארד, אונז מאכן א אווענט דא, ס'וועט שוין זיין אז ס'וועט ארויסקומען אסאך נאך די אווענט, אבער ס'קומט א אווענט דא אין לאנדאן אויך, און האופפולי די עולם וועט זיך נעמען פון דעם אסאך חיזוק, טענק יו ווערי מאטש. מענדי איך העניג אייביג צו לאזט א טערטי סעקאנד מעסעדזש פאר די עולם אין די קעמרע אריין וואס וואלסטו געזאגט? טערטי סעקאנדס. מיין מעסעדזש איז, ליוו ריספאנסיבל טודעי, פאר יור בעטער פיוטשער אוו טאמאראו. איטס ווערי סימפעל א יעדע איד מוז לעבן מיט אן אחריות און דיין אחריות איז היינט פאר מארגן אז דו וועסט היינט אכטונג געבן וויאזוי דו לעבסט וועסטו מארגן האבן א ברייט פיוטשער ליוו טודעי פאר טאמאראו'ס ברייט פיוטשער. Wow. נאכן רעקארדן די עפיזאד האט אונז ר' מענדל געקאנטעקטעד אז ער וויל זיכער מאכן אז די עולם האט קלאר קלאר ארויסבאקומען די אלע נושאים וואס ער האט גערעדט, און מסכּן זײַן, אַז יעדער איינער זאָל עס קלאָר פֿאַרשטיין, האָט מען ספּעציעל צוגעלייגט אַ פּאָר מינוט צו מסכּן זײַן די נושא. טו גיוו אַ פֿײַנעל סאַמערי פֿון די טאָטעל סיטועשאָן פֿון וואָס איך רעד און פֿון וואָס ס'גייט פֿאָר אין כּלל ישראל און וואָס מײַן מעסעדזש וואָס דאַרף אַרויסקומען גוט געהערט ווערן בײַ יעדעם איינעם איז עס. פֿיר סימפּל סטעפּס פֿון וואָס איך רעד, פֿאָר סטעפּס אָוו לײַף, די ערשטע זאך איז ליווינג וויט די ריספאנסעבילעטיס, מאכן שור די לעבסט וויטין יור מינס ענד יור נאט אווער ספענדינג ענד יור אנדערסטענדינג וואט די וועליו אוו יור מאני איז. די צווייטע זאך וואס מען מוז זייער וויכטיג וויסן איז עס אוועקצולייגן אויף די טאג פון די גייסט חתונה מאכן אדער בר מצוה מאכן, ענד עס זאל ווערן אויפגעסעט פאר יעדע קינד א סעפרעט אקאונט

אויב דו נעמסט ווען די יונגעלע ווערט געבוירן נעמסט פֿינף הונדערט דאלער לייגסט עס אריין פאר זיין תפילין, סא א סגולה שטייט אין ספרים אויב מען קויפט תפילין פאר א קינד ווען ער איז געבוירן ער זאל ארויס וואקסן ירא שמים, נעמסט פון די פֿינף הונדערט דאלער אדער פֿינף הונדערט פונט ווען מען איז ענגלאנד, יו פוט איט אינטו אן אקאונט און לאזט עס דארטן און די לייגסט צו סך הכל צוואַנציק פונט א חודש צו צוואַנציק דאלער א חודש דעטס איט סאיז עסטו אנקומען צו באט פֿינף און צוואַנציק טויזענט ביי די טיים דו מאכסט בר מצוה. וועסט קענען מאכן א שיינע באבאטישע שמחה, ענד די נעקסט אייטעם וואס כהאב גערעדט איז געווען איז די ריטייערמענט און אין ענגלאנד רופט מען עס פענשען, סאו דער אייבערשטער העלפן עס איז אויך אוועקלייגן מיט געוויסן מען האט האבן אויף די עלטערע יארן, ענד די פיינעל פיינעל טשעפטער וואס איך וויל זייער שטארק נאכאמאל ארויסברענגען איז ספעשעלי פאר כלל ישראל אין די חסידישע וועלט, אין די ליטווישע וועלט, אין אמעריקע, און אין ענגלאנד, און אין אלל אווער די וועלט. לייף אינשורענס, לייף אינשורענס איז א מאסט! קיינער האט נישט געדרוקט אויף דעם די אלע יארן, און ליידער אין די לעצטע יארן זענען אזויפיל אינגעלייט אומגעקומען, דער פון עקסידענטס, דער פון דיזיזעס, דער פון יענע מעשה, דער פון הארץ אטאקן, מענטשן זענען נעבעך פאלן אוועק לעפט און רייט, און מען האט נישט פון ווי צו קאווערן, יעדע צווייטן טאג איז דא קרן יתומים מיט אלמנות, טשעריטי, גאו פאנד מענס, און אלל די קיינע טינגס. ס'איז אזוי סימפל, ס'איז אזוי ביליג, טערם לייף אינשורענס אין ענגלאנד, אפילו דארט איז עס נישט בכלל געווען גערעדט, מען מוז עס אויפוועקן פארן עולם און מען מוז מאכן, יא ס'איז דא א רעיווען, א רעיווען איז זייער גוט, באט איט דאז נאט קאווער ענאף, רבותי טעיק איט ריעלי סיריעס, לייף אינשורענס איז א מאסט פאר איטש אינדיווידזשועל פערסאן, מען מוז האבן פאר די ווייב אויכעט, איך קען ענק פארציילן מעשות פֿיר און צוואַנציק שעה אויב עטס האט צייט קען איך ענק פארציילן מעשות פון מענטשן וואס האבן געהאט און מענטשן וואס האבן נישט געהאט סא רבותי ריאירעיט ליוו ריספאנסיבל פוט אוועי פאר יור וועדינגס לייגטס אוועק אויף ענקער ריטייערמענט און מאכטס לייף אינשורענס און מיט דעם וועט דער אייבערשטער העלפן דער קעדער האבן ריחות פון דעם טובים און מען וועט האבן נחת פון די קינדערלעך מיט הרחבת הדעת מיט ימים פון געלט. מענדל, שכויעך פארן אנקומען באמת. און ווייסט ביי די וועי, ער האט אפגעשטופט א טאג זיין טיקעט צו קענען זיין דא ביי די פאדקעסט היינט. אגב צו כבוד זונטאג, איך האב אים געזאגט אז מענדל איך האלט אז ס'איז דא א גרויסע אודיענס הערט אונז אויס, אין אמעריקע האבן עס לעצטע מאל געטשעקט פֿופֿטי עיט פערסענט הערט אונז אויס אין אמעריקע אויכעט, און אז מ'קען. ווי עפיזאד יא, כ'האב שוין, ס'איז א גרויסע. כ'האב די לעצטע וואס כ'האב געטשעקט, סאו. זיך איז דערביי שטיין, און איך בין מקנא דיין גן עדן, און איך בין מקנא דיין, איך האב געטראפן אמאל א עפעס א עסקן זאגט ער מיך, שטייט כל צריך מות סיום הקדוש ברוך הוא משאל פון יענע וועלט, זאג איך איך וויל נישט האבן אויף די וועלט, וויל יענע וועלט נישט וואס איך זאג, איך וויל האבן אויף די וועלט די קעש, באט כ'בין זיכער די אייבערשטער באצאלט א געזונט פרנסה נחת אלעס האבן וואס קענען ווייטער אויפטון פארן געזונטערהייט און אלע ישועות.